Ija nisbaa isaan jecha namaatiin nutti himuu hin danda'an. Jecha yoo Rabbiin je yoo Rasuulli je malee. Ibnu Qayyim. Ibnu Qayyim maal je Ibnu Taymiyyaan maal je ummanni ammaan dura dabre yoo nassii qabaatiin jecha imaamtichaa tokko hin fudhatanidha. Rabbi subhaanahu wa ta'aala waja'alnaahum salafan kan je Fir'aawna fi warreen Fir'aawna wajjin jiru. Dhuga walitti hima. Kanaafu nisbaa jecha namarraa fudhatanii harabbiin hin geenye karasuulli hin geenye wanni isaan oofan maali? Dhuga walitti himna. Kana nutti himanii wanni kana nutti himaniif hin jiru achitti deebisaa kennee jira. Minaaji sunnaa keessatti illee itti bu'ee jira. Wantummaan kun ijaamuuf hin jiru jechi addaan bayyanfamee jira. Amantaa keessatti nisbaa if nasabuun gonkumaa'uu hin jiruu jennee jala muruu qabna. Wani beeknu kana. Kana maafu jedhe hogguma oofuu ja'a malee yoom ifti if nasabaa ja'a. Yoom jee namni tokkollee. Waan kana bifa kanaan deemuun barbaachisaadha. Maal jedhe maasii ta'uun keessatti namoo quba qabatanii ni mala.

Kun immoo sirriidhaa mitii jarri immoo sheekutii kun isin kadhatanii jiranii wanti biraa taa dallanfatta maariyyoon maariyyoon akka maariyyoon akka maariyyoon akkana jee kana ibsee jira ibsee jira ifaa bilisa isin garsiisuu dandeenye kanaafu mataa maqaa amantaan uummata saniin baasinis uummataa baasuu hin dandeenyu takkitiisan ifiifis wannummaan baafattu hin jirtu atu allimuun allaha

Nutiinis wal dhabna musliima guutuun nu wal dhabdan. Nuti bakka kanatti hin fudhannu dhuga dhuga dhuga dubbanna waan taate. Kanaafu Dooktor Jiilaan Baarraa qaraate yoo kaan irraa qaraate kana sin qaraasani. Kana sin qaraasani. Wanni isaan qaraasan waan jira. Dhugan isinitti.

Amma odoo ijoollee xixiqqoo isiniif finnee isiniirra wayyaadha. Ijoollee maalummaa teessan beektu sila hafuuran baaftan amma odoo ijoollee sana isiniif finne. Ijoollee dhiifneet ta'a itti nu geessaa ka ijoolleen jettu ni beektan isiniis. Lakki ormi gurguddaa fudhatee ulamaa'ee gurguroo qadiima jennee dhiifne. Yoo san barbaaddanis footoo miti ijoollee mubaashirii isiniif finnaa. Footoo miti footoo na haamtu eega akkas barbaaddan. Ijoollee ni dhiifne. Ta isin callisiiftuu jira quba qabdan isinis. San isinirraa dhiifne asit deemimnaan tana haasoytan. Doktor Jeelaan inni qaraa, Doktor Maarreen dhugaa. Afaanii akkana jetta, gaafa hammaa jetta. Kana qubse Shee Hassanii mii? Ani irra qale Shee Aliyyii mii? Maali qale jechuun? Dotor Jeeral qale immaa nuti siraan man qaraane doktora? Haraan qale ni jira? Doktor namni dawraan goosisin ni jira? Kawaraqaan kannini doktori ni jira? Dilli ganama kana dubbatan waan isaan haasawan tana

Ammallee maaf dura rabbitti ogga toobbatanuu badii fi irratti taarii iqraara irratti godhu. Badii dalayde duratti irratti masakkamu irraa nadaamaa godhu. Amma fuula ormootaa kanatti gaafa kaan asaadiyyiin maal jedhu nuti kana warra kanaa warra kanaa warra kanaa jedhee hin haasofne hin bararra. Amaniin deebi'en jenne nuti kana nuti kana nuti kana jedhanii ha- waan booda silaa ijoolleen irratti himtu kana dhugaa himanii yoo gabbuuna jedhan tasatturaaf deemanii daantii godhuu miti waan dura dalagamti irratti irraa irtiraafanii eega masakkaranii booda irraa deebina jedhanii ganaafillee ittiin deebinu jedhanii iqraa irraa taanii Eegana amma afaan dhugaatiin ulamaa'ii dhiifama waan dabree kadhanna jedhanii yoo marti gayan dubanii dhiyaatani dhugaa haa walii himu. Wassalaamu alaikum warahmatullahi namni illee nu jeje nu ajaa'iban keessumoonni keenya horii irraa dhufnillee nu ajaa'iban har'a keessatti Amma dubbii takkan deebisa isa keessuma irratti keenyara. Ka dhiifnu miti isaan dhiisuufis hin deemnu duraanis. Amma akka ishee Muusaa waan jedhu maal jechee Muusaa dubbii akkasuma dhiisuuf hin deemnu isaan. Har'a yoo nu didanis boru yoo nu didanis obboleeyyan keenya ilmaan keenya hin dhiifnu isin deemtanis nuti waluma deebina jennee uummata keenya sirreessinu malee akkatti dhiifnu miti. Kanaafuu takka takka wani takka takka as bahuunis dhugaa barbaachisaa maalitti ee namaati koo ilma na himatele na himate eduma na himatele sila dubbe namni namitti himille himani asawoo faanurraa qabaa nama xawaafu jiru xawaafu keessatti namni sun na dubbiseeti aboo telefoon bakka lamaan abbo boodan si deebisa akka boodan haa deebiftaa torba keessan jiraa ji deemin jeen boodan itti himne naa godheeti aboo asirra illee fakkaatu illeen akkasiin jeeni Asaboo faa nurraa qabaa Asaboo nurraa qabaa jeen maqaa kiyya dhawanii gaaf Asaboo faa jeen maqaa kiyya dhawan. Tanaafuu maal jechuun akkasi dhiifnuufii miti maqaa isaan jan kana wani takka wani saree jan kunan janii baytu baytu malee saree jan kunan jan waan duraan dhoysitan san As baasa ati haliqaa jettan san as baasa homaa qabu isin. Ee baasa as. Ee baasa haa baasu. Wanni har'a silaa isaantu fidheemi waan kana isaantu fidhe. Fixuun koree sheemusanii sattaranii sattaranii sattara jeemi abbaatu didee. Hanga kana boodaan xiqqasho namuu kadha ga'u.

Kan duraa walitti wal hoxxaa haayaadha. Qaraara haayaadha. Qaraara sun irratti haalamu gargar yaa'ee badii nama fidu ganaa qaraara sun irra ijjatanii haa qabamu jechuudha. Argamaa hoggaa siyaaman maal natti fakkaate? Waan himanoo dhawwatti fidanii fakkaate. Himanoo bakka kana dhajiitu. Dina ulamaadhaa kanarratti taphachuunis danda'u.

kaan ikhwaana je'e kaan tabliiga je'e kaan maaree je'e hunda namuu qufa hannu qifireen dirijiitii ta'e malee islaamummaa dhaa miti akka nutti fakkaatutti dirijiitii maqaa dirijiitii dhaati malee maqaa islaamummaa tan dhugaa dhaatii miti mishigii godhachuudha mishigii godhachuudha waan sunitti fakkaatu argaan ta'an ani salaba ani salaba jecha yaalamuun kun hoo maqaa suniitti nasaba jedhanii ga'uun sun hoo Mee yaa Ahlu Sunna wal Jama'aa jechuu kanaahu illeen hoggaadha karaa Rasuula Rabbii irratti yaa'anii Ahlu Sunna wal Jama'aa yaamamii malee eenyu maqaa godhe heewi maqaa musaqaa sun yaama eenyu jedhe. Sarafa kana hoo sarafu saalihiinaa fi sarafu musiin gargara daan qabdi. Ana salafiyyu hogga jette bibbiin ma'anaa ma'anaa ma'anaa nama qabda.

Yoo dhugaa taate dhugaa bakka tanaan agarre. Gama jawra keenya kanarraayis dhugaan agarre. Arraan tan isaan kana fudhaanii isaadha akka bu'aa dura qaraara koonum sunitti qaraara godhaa jaan sunitti qaraarri haa katabamu. Qaraaronni haa ejjennoon haa katabamtee ejjennoon haa qaraamtu nurratti.

Sa sheekni hoolaa garaa ta'ee hoolaa garaa keessi re'ee jaani. Ijoollee sana akkam fakkaataa kajuun dhabu. Anuma waliin akkas ta'uuf nama fi dafanii irraan ka'an jechuu ammas waliin jechuu qabu. Doktorra lamaan Doktor Jeelaanii fi Doktor Kamaaliin Ijoolleen tun ilmaan isaaniiti. Akkanuma mootummaan taqabbalaan jennu dura mee isin fudhadha'a. Eegee irraa luqqifadha'a. Waan irra geessan nuu himaa. Sirraawanii hin sirrooynee dura mee isin.